Croeso nôl i gwasanaeth arall Clwb 77. Nawr, ni ar rhif pedwar o'n cyfres mae Iesu yn fyw. A chi'n cofio i ni'n edrych ar y 40 diwrnod ar ôl i Iesu marw a atgyfodi dod yn ôl i fyw, a beth digwyddodd yn y 40 diwrnod ar ôl hynny? Ac oedd dros 500 o bobl wedi gweld Iesu ar ôl iddo fe dod yn ôl i fyw. Ond mae'n amser yn dod i Iesu mynd yn ôl i'r nefoedd, mynd nôl i'w, i'w dad yn y nefoedd. A mae gair am hynny, yr esgyniad. A beth ydy e am meddwl? Wel, mae esgyn yn meddwl mynd lan. Felly mae jyst yn meddwl mynd lan, nôl i'r nefoedd. A mae stori dyn ni heddi, i chi gweld beth digwyddodd ar yr adeg hynny. Dyma fe.
Dwedodd Iesu wrth ei ffrindiau, Mae'n amser i fi fynd yn ôl i fy Nhad yn y nefoedd. Fe a fi i paratoi lle i chi. Ond dwedodd Thomas, Dydw i ddim yn gwybod y ffordd. Atebodd Iesu, Fi yw'r ffordd, y gwir, a'r bywyd. Ar ben mynydd yn Jerusalem, dwedodd Iesu, Ewch, a dwedwch wrth pawb fy mod i'n caru nhw shwt gymaint fe nes i marw drostyn nhw. Mae Duw yn caru pob un. Yn sydyn, llenwodd yr awyr gyda golau llachar. Esgynnodd Iesu i'r awyr. Aeth Iesu i fyny ac i fyny, nes bod cwmwl yn ei guddio. Cuddiodd y disgyblion eu llygaid. Edrychodd y disgyblion i fyny i'r awyr am amser hir. Yna, dyma dau angel yn gofyn, Beth ydych chi'n neud? Mae Iesu wedi mynd lan i'r nefoedd, ac un dydd fe ddaw yn ôl yr un ffordd. Aeth y disgyblion yn ôl i Jerusalem. Meddylion nhw am beth dwedodd Iesu. Dwedodd, Fe naf i byth eich gadael chi. Byddaf gyda chi pob dydd. Ond sut? Doedden nhw ddim yn deall sut gall Iesu bod gyda nhw yn y, ac yn y nefoedd hefyd. Ond bydden nhw yn deall cyn bo hir.

Pa radded i mynd? Wel,
a hwn yn newydd da, Ie. bod e wedi mynd nôl i'r nefoedd i baratoi lle i ni. I ni!
A ni, bob un o'n ni sy'n credu yn Iesu Grist. O, waw, mae'n yeah. mae yna rheswm arbennig. Yeah. Ond, gan bod Iesu wedi mynd nôl i'r nefoedd, yeah. Mae ddim yn meddwl bod wedi gadael ni ar ei ben ei hun, a'i ydy? Na, di. Na, beth dwi'n dod e. Mae fe'n mynd i ddanfon rhywun i ni. O, ond paid ei pwy. Ie.
Ni'n mynd i ffeidio allan. Ie, edrych wrth ys nesaf. Ie. Pwy mae Iesu yn danfon. Ie, ie.
Ond, oedd Iesu wedi dweud hefyd bod e'n mynd i dod nôl.

byd y te ei deyrnas ef. Yeah. A pawb, a i ni, pawb sydd yn credu yn Iesu.
A newid da, Ydy, ydy. A wedyn ni, mi ffeindio allan wythnos nesaf pwy mae Iesu yn danfon i bod gyda ni. Trwy'r amser tan bod Iesu'n dod yn ôl. Yn gywir, ie. O, mae hynna'n bwysig yn dweud. Ydy, ydy. Braf, felly dyna gwasanaeth i ni heddi. Ti eisiau gweddio dros ni? Ie, yeah, diolch yn fawr.
Diolch. Yes, Duw ein tad, i ni'n rhoi diolch i ti am Iesu. Ni'n rhoi diolch nawr bod Iesu wedi dyn nôl at y ti, a wyt ti'n mynd i ddanfwn um, rhywun arall i ni fod gyda ni trwy'r amser. A diolch Iesu bod ti yn mynd i ddod yn ôl rhyw amser. So, fi'n jyst mor rhaid diolch i ti nawr, yn enw'r Iesu, amen. Amen, diolch. Nawr, mae can dyn ni i chi clywed, ni ddim yn gallu canu eto, ond mae can dyn ni, a wedyn, ni'n gweld chi wythnos nesaf. Hwyl! Ta-ra!